Dan.
Yes.
Iċ-Ċina bħalna.
Eżatt. Mhux ikollhom biżżejjed tfal, mhux jiżżewġu. Taf xi fisser oda? Xi fisser?
Ifisser li xejn mhux se tibqa' topera, ġifieri e, in-nies kollha li jixru minn fuq xejn ħa jispiċċaw arwenin. E, ġifieri dak l-inkwiet e, xejn. Ma x'inhu? Issa jekk in-nies jispiċċaw arwenin, hemmhekk hemm iċ-ċans li jerġgħu jibdew jiżżewġu ikollhom it-tfal. Fimta?
Eh, xi jaraw karvin. Somma.
Kieku jien mara u nara lilek Arwien la niżżewweġ u se nasku lil tfal.
Jien ma nistax nifhimhom insomma da Ċiniżi. Għala? Għax da titqis li dak kien il-pajjiż li ħareġ bil-one child policy. policy tajjeb u tgħidx kemm sparixxew sfortunatament tfal minħabba fiha dil-biċċa xogħol imma insomma. Ġifieri L-ewwel ma rridux iktar tfal, issa mhux ikollhom biżejjed tfal u din mhux problema ta' ċajna biss.
Mm. Kemm aħna razza mnejka u għala xi annimal ieħor. Jekk għandhomx il-problema aħna biss imnejka. Aħna biss.
Taf li eżempju l-ġiraf, il-ġiraf malli jitwielet ikun jaf jimxi. Ma tixħat xanda xtaqsam mal-kuntest. Biex tara kemm aħna razza ignoranti l-bnedmin, aħna ma nkunx nafu nimxu nagħmlu sena biex nibdew eh, eh, nimxu. Ah, Issa, eh, nitkellmu fuq xi ħaġa ibu suġġett. Heritage Malta mhm. sabet mod interessanti u interattiv kif twassal l-istorja li l-iċkejk nintaqna. Ara, u mhux ċkejkin biss, ara, għammur jien. Ġorġ, fisem il-Heritage, għaliex ħassejtu dal-bżonn li tikkrejaw dan il-portal. Iwa, Heritage Malta waħda mill-missjonijiet tagħha hija d-disseminazzjoni tal-informazzjoni dwar il-wirt storiku u kulturali ta' pajjiżna. Inħoloq dan għal portal illi fih hemm miniera ta' tarif dwar eh, l-istorja, in-nies, tradizzjonijiet u dak kollu li jifforma il-bliet tal-kottonera flimkien mal-karkara. Li aħna nagħtu t-toma, imbagħad l-idea hija dak li qed juża dan għall-portil joħroġ minn wara l-iskrin tiegħu imur veru fit-toroq tal-kottonera. Kif?
Kif wasaltu għaliha? Kif ġitkom l-idea? meta tara l-istorja tagħna hija xi ħaġa tant impressjonanti, tant vasta, tant hemm affarijiet. u ħafna drabi mhijiex fir-reach ta' ħafna min-nies. Ikun hemm il-parteċipazzjoni ta' entitajiet differenti li jistgħu jikkontribwixxu biex naturalment din tkun a collaborative platform mhix platform. U tibqa' tikber ukoll.
U tikba' tikber kemm trid inti. Aħna meta iddeċidejna x'wiċċ ħantuha. Iddeċidejna li nikkreaw karattri li jirrappreżentaw pillars differenti tal-aspett tal-ħajja, imma ma xtaqniex il-heroes kif Nifs komuni kważi. Appuntu, ġifiri għax fl-aħħar mill-aħħar il-fabric soċjali ta' huma magħmula mhux mill-Gran Mastru biss, huma ħafna drabi magħmula minn nies ta' triq. Kienet kważi kważi naturali li ħarġet il-kattonera, għax il-kattonera wan hija kważi kważi post li għadu mhux skopert biżejjed. Il-ġojjelli u li jinnaf il-weld treasure li hemm il-kottonera ġo Post daqshekk konċiż, f'erbat ibliet imissu ma' xulxin, huwa impressjonanti.
U ħa nurikom x'business għamilt minn dik ta' fuq l-idej. Ian, jiena bdejt il-biċċa xogħol li bdejt business minn minus 3 euro wasalna 39 euro. Għidilna x'tagħmel malaj. Jiena Chairman ta' Ħamrun Ħanin li hija l-id soċjali tal-klabb. U din is-sena bħala inizjattiva x'għandkom? Għandna inizjattiva ħa nippruvaw niġbru flus biex inħallsu guide dog il-persuna li għandha bżonna. U l-flus li niġbru nużawhom biex inħallsu l-guide dog. Id-39 ewro tiegħi ħajmorru għal dawk ukoll, imma jiena ħa nieħu dal-ger ħamorru għand il-President biex xiera ħa jiffirma ħunna wkoll nerġgħu niltaqgħu hawnhekk u dal-flok ħajmur għal bih biex imbagħad inkomplu nżidu jiena L-għan tagħna huwa li nibqgħu niġbru biex sal-aħħar ta' Settembru nagħtu somma sabiħa lil Puttin. Tajjeb. Aħna nitolbuk tagħti firma ħalli tingħaqad ma' tal-prayer, da jiena xtrajtu minn ħand Ħamrun Ħanina ma' ħantijin biex jgħaddi l-ġitu koll għal dak li jattiprofa t-xul gajdok. Tajjeb. Issa, u issa niprofaw naqlaw iktar ħalli kun għetimur għad puttinu. Naqbel ma nettamlu, ħagġa sabiħa, għanzi, super dejti kif ġejta unek dil-bicċa ta' xol, ħagġa sabiħa ħafna, għalbi ser nifirma l-flok, ovvijament palma firmaw Il-players kollha ta' qabli. Mela ħanna il-firma, x'aħna.
U jekk interessati fil-flok tar rebbin tal-lik tajjeb, ibatuna fuq il-WhatsApp għax daw kollha li ħajabatu ħajidħlu fiċ-ċans li jkunu jistgħu jixtruh u l-flus kollha jmorru għal pottejnu.